Moien dir léif Leit, ech sinn de Redstar an haut si mer erëm bei enger, net erëm, well mir hunn nach keng opgeholl, firwat soen ech dat och, mir spillen Dead by Daylight. Mat dobäi ass de. Ja gutt sollt et einfach all gewannen. Neen, dat geet natierlech och. Nin Game Sound ass e bëssen haart, well ech déi Pens do muss héieren. Ech spillen haut mam Geescht. Ok, ech géing soen, mir verléieren net ze vill Zäit a mir leeën direkt lass. Dass dat kënnt séier hannert Iech bréngen. Ech bereien net zwar, dass ech déi Partie vu virdrun net opgeholl hu, well déi waren top. Ech war mat Spreck mit de Schassen dat Geescht gell gut dat ech den Niwwel geholl hunn, dats mer méi Niwwel op der Map hunn. Ech hunn kee Geescht geholl. Jo.
Nee ech hunn ech hunn serieux kee Geescht geholl. Ech hunn am Fong déi Schwestel geholl. Dee mat der Motorsee? Nee weess dee mat de Falen. Wee rifft mir elo un? Firwat riffs du mir elo un? Nee nee nee nee.
Ech hu keng Zäit. Ech huelen op.

Als Monster ass mega entspaant. Lo geet hei gläich dung dung dung dung. Et säit ee mat der Moto sou.
Olivier, komm heihinner, ech hu Séissegkeete fir dech. Ech hunn eng grouss, séiss Staang fir dech. Den Olivier ass awer sou nervös a sou konzentréiert. Looss mech! Ooh, hei war der lo sécher een an der Géigend. Well hei ass nämlech schonn e Moto um Lafen. Timmy, dat waars sécher du. Mir sinn aktiv Leit. Komm mol heihinner, Timmy. Ech wetten, du bass hei an deem Schaf. Nee? Nee, natierlech net. Mä meinst ech klammer schief? Jo.
Ech froe mech zwar, déi eng Fro wou ech mer stellen ass, hunn déi Leit déi wou den sou Bildschirm wéi de wéi de Kevin weess de wou wou méi hell wou méi do trëllert gell. Hau op, hau op, hau op, der blockéiert d'Fënster!
Ween?
Keen.

Also du bass sou just laanscht mech gelaf, ech war do am gaang eng Këscht opzemaachen Jo, mee Timmy, ech saffe ze gutt. An ech hu gesinn dass de grad vum Krop geholl hues. Hey hallo, wee leeft dann do? Oh nee.
Hä, wee leeft dann hei? Deen aneren Herve, laf laf laf laf laf laf.

Brauchs du keng Angscht ze hunn. Komm aus dem Versteck eraus, Olivier. Putain, geil. Olivier, komm bei den Onkel. Timmy, net traurig sinn, okay? Du hues mer virdrun och en zimmlech schéine Sieg versaut.
Aha. Ass ja nach verdammt laang an der Partie. Ass dat den nämmste Krop wéi virdrun? Ja.
Ah! Krass.
Gutt, dass ech se wäit aus der Distanz gesinn.
Oh.
oh, hallo! Olivier! Das awer schéin, dass dech hei blécke léis. Komm mal hei. Du bass a. Ech sinn direkt hannert dir, Mann. Hie geet an, hie geet an de Schaf. Hei, komm! Also, ech fannen, aller gudde Dinge sinn drei op deem selwechte Kreepchen. Komm mol hei! Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle! Guer näischt, näischt ze wiggelen hei. Sou. Timmy, ech fannen du kënns net immens zu Motoren reparéieren.
Nee, ech komm net wierklech wäit.
T'ass schon zimlech schäisse. Also ech wär zimlech frustréiert an denger Plaz, géi.
Ech sinn e gutt Monster. Ech sinn, ech sinn e gutt Monster, ne? Mat deem ganze krasse Niwwel! Jo.
Bitch!
Zesumme fort ze sprinten, dass mer saile kënne, well dat Haus mega. Es sinn dee jee mat den Trëllert ge. Op ass net besser.
Timmy, ech héieren dech net jéimeren. Wou bass de dann? Oli, bass du grad gefreckt?
Jo, mee wéi? Du hues net genuch Espace gedréckt wahrscheinlech. Dach! Anscheinend net.
Weess de wat de Witz ass? Ech war eng véirel Sekonn ze spéit. Eng Millisekonn.
Ah, gutt dass du dat sees. Ah, ech gesinn den Timmy!
Geet sech anescht hin, du Idiot!

Dei, dei, dei! Jongen, sot mer et, sot mer et einfach. Sot mer et, Jongen.
Dat war zu eng beschte Ronn bis elo, muss ech och ganz éierlech soen.

Schéck emol Aluedungen.
Schneller, schneller. Oh, ech krut eng Aluedung vum Kavaku Duck.
Oh, mat deem spillen ech zwar net. Jo, ech ka se och net leiden, se ass mega schier gell. Kuck Claude, falls s de Video hei kucks, Claude, dat do war genau deen een Dag wou s du net online waars. Sou, wat huelen ech da mat? Huelen ech eng Täsche Loot mat oder soll ech awer léiwer eng Täsche Loot mat huelen? Ja gell.
Also ech huelen eng vu menge 5 Täsche Looten da mat. Ech hunn Add-ons fir nach drop.
Ja mee déi bréngen all näischt. Ech hunn déi breet Lëns drop an d'Lieder an dat ass décke Schäiss.
Also wann du so spillst wie bei mir lo grad, da wonnert et mech net. Uh, ich meine Gag. Boah, ich schon zwar. Das ist schon zwei Blank Lens.
Ist die Brett, Jungen? Oh, warte. Ähm. Ich bin aber noch etwas hei. Geht, ähm. Ja, schon mal die da. Ist die bereit? Ech bin bereit.
An dann äh, am Blatt war, wat kann ech fräischalten nach eng Tasche lo.
ja gönn, dréckt op okay.
Ja, ech sinn ready. Ready, ready, ready. Also den Olli ass Monster. Timmy, mir muss da fertig machen.
Oh, wat hues du ra geheiert? Rindermark 28. Colwyn Farm.
Nice. Hues du schon den Niwwel geholl, du Drecksack? Du vergiss de Rest ze huelen. Ja, kloer, dat. Wat ass scho dat? Nee, wierklech.
Oh, den, den armen Olivier, wierklech. Ech wollt den dat net un, hie spillt jo esou mam. Also den Niwwel bréngt net esou, den Niwwel bréngt just wierklech op Distanz eppes, fannen ech. Op noem gesäis de jiddereen. Well dat, d'Gras, dat verstoppt dech souwisou mega krass, gell? Iers beim Mac ass et e bësse schäiss, wéi dass d'Sa rou de Plover un huet. Dat ass e bëssen onpraktesch. Solle mer beienee bleiwen am Ufank oder solle mer ëm eenzel goen? Also am beschte gees de mateneen, dann hues du deng Déngen, déi muss esou schnell lafen.
Am Fong geholl schonn. Oh, hei ass mol dat riesen Haus an der Mëtt, gell. Oli, wat hues de geholl? De Geescht?
Ah, du hast grad launch mich gelaf, da ass net de Geescht. Okay, gutt.

Kettesee ass mega kacke gell?
An ech ginn der nach e Rot. Ech fannen se gutt, well ab dem Moment wous deen trëffs, dann hues de keen zweet Liewen gell? Ech ginn der nach e gudde Rot. Merkt wat war mäi gudde Rot? Ah zertrëppel net déi Hindernisse wou mer der an de Wee geheien. Dat hëlt méi Zäit ewech wéi wanns de einfach ronderëm leefs.
Ah dat stëmmt. Gëtt dat op der Map ha ganz néierens verstoppt wanns dat bis enke gesinn huet gell? Oh et geet, se ass awer op der vierter Platz nei. Also ech hu mech grad zimmlech schéi virun him verstoppt.
Ja mee jetzt ass en die ganze Zeit hannert mer verwiesen. Lass mich schnell wie ech wann Kéiere lafe Ass echt wie wech ëmgeheie kann.
Kann ech Kann ech an de Ja dat ass en Boost vus Christ, dats den anere wéinst bëssen eng Chance huet.
Ah, da kënnt se déi aner Säit vun der Rëm. Äh Timmy. Wéi benotzen ech de Reparaturkasten?
Normal wéi de Rescht och mengen ech. Ok.
Oh nee!
Da sprang ech op d'Sau duerch d'Fënster. Et huet geklongen wanns de vill méi no wiers. Ech mengen normal, mee alles wat de mëss geet just méi schnell wann ech mech net ieren. Ok. Op de Krepi!
Hat en Zentimeter gefehlt. Oh Peter, du bass nach mega weit ewech, Timmy.
Ja. Shit, man. Dem Fischieler.
Oh Olivier, du wäerts dech esou vreckt laachen, wann s de herno de Video kucks hei. Dat wäert gutt méiglech sinn.

Kënnt Dir mol kee Knäppchen drécken, seriö? Nee, seriö, gell, dat do hunn ech emol an net fäerdeg bruet. Wars de lo um Wee bei mech, oder wat? Ech war am Fong um Wee fir bei dech, jo. Ech wollt direkt dono kommen. Dir maacht mech fäerdeg, Jongen, gell. Ech sinn ëmmer, ech sinn ëmmer dee.

Eben komm as hun Arsch also ne. Ja. Jo ech komm eppes ze drénken sich bis direkt. Okay.
Also dat hun ech an nie erlieft hei ne so so so en Häippes einfach wäit ze spillen einfach AFK geet dat gëtt et nach net.

Jo mee normal sinn normal sinn ech net esou schlecht mee dat do ass haut du lenks mech zevill of Kaddech. Ech lenken dech of! Ech ech lenken dech of! Du Olivier! lenks mech of!
Olivier! Ech wollt der just Bescheed soe gell ech hunn d'Klapp fonnt an ech entkomme lo ne. Jo du dobäi wat se ënnert dir am Haus gell. Jo soss bekämpfen da kämpfen ass och schäiss. Wonnerschéin!
Häss de Falestaller gehat häss keen Fale ronderëm stellen mee ech hu mer geduet ech hätt nämlech enke gesinn an engem Video wou déi Klapp am Haus war.
Ni krass awer ech hun nach ni eng fonnt. Ech hat se och net eng kéier eng gesin. Has du se net gesin Olivier? Dach ech hun se gesin ech hun drop geschlof wéi einfach sou just for fun mee campen ass och scheiss. Dat ass wouer do huet e recht.
Maja wéi war lo net de Mörder an der Opnahm?
Ech war am Ufang eng Kéier, hast du do schon opgeholl? Nee, ech hat bei mir recht ugefangen. Da misst du et lo man, ne? Ja. Okay.
Okay, Timmy ass mehr da. Uh, ech krut eng Allure. Du, ah, hin ass dick schiel. Ech kann irgendwo lauschten. Äh, schon so geil, mir irgendwie, aber... Komm bei hin, hin Toblerone.
Toblerone.

Ech hu mech scho gefrot wat geschitt wann deen een déi eng Map an deen anere fir eng aner Map agehëtt. Da wäert eng vun den zwou Mappe wahrscheinlech kommen.
Seriö?
Ah, ech hat keng Chance.
Ay caramba, Mhushof Marrakesh. Firwat?

Bei deen se an zwee gedeelt ass.
Ech mengen se an zwee gedeelt.
Well ass dann net mat enke se eng Mauer hues wou déi riets Halschent vun der lénker trennt. Serieux?
Ja.
Dat ging och vläicht erklären wat. What? Wat ass lo lass? Hallo? Héiert dir mech? Ass lass? Jo, ech héieren dech.
Ech sinn festgebackt. Soll ech scho stoe bleiwen? Nee, ech sinn am Buedem festgebackt. Ech komm enke laanscht, wou bass de? Wann do en Trick ass, dann rennen ech dech. Nee, et ass keen Trick! Wou bass de? Mee ech sinn direkt niewent der!
Oh, wat ass da lo lass? Gesäis du mech net? Dat gleewen ech der net, well soss géif d'Musek goen. Peter, ech sinn, ech sinn direkt niewent. Nee, ech sinn net de Mäerder, den Timmy ass de Mäerder. Ech sinn de Mäerder.
Ah! Ech.
Jo, stëmmt.

Keng Ahnung.
Ech hat d'Animatioun gemaach wann ech eng Fra géing setzen. Oh Monsieur, däerf ech Iech, däerf ech Iech e bësse mat mengem Mond plaiséieren?

Okay. Kannst du weiter krauchen? Kriegst du ihn direkt abgehoben? Äh, nee, das geht nicht so sehr. Das Spiel ist im Moment... Ist... Nee! Oh, sorry. Sorry, Olivier. Sorry, pardon. Pardon. Tut mir wirklich leid.

Gëff eis, jo nee gëff eis bësse méi laang well mir kënnen net lafen.
Mir soen der Bescheed wann s de kanns ok. Ech hu ganz Party fäerdeg sou oh Tibi do kanns de.
Ech kommen. Ii. Ech hätt einfach kënne wegsprinten, deng Spueren hätt ech elo scho net méi gesinn. Déi verschwanne jo no enger klenger Zäit.
Boah, déi Ronn huet jo scho mm. scho super gutt ugefaangen.
San Pellegrino Blutorange Limonade. Dat hört mega eklig un. Delicious.
It's so fluffy I could die. Oh, déi cool!
Ech hunn an enger Këscht eng Täsch Loot fonnt. T'ass mega!
Ja, gell? Ja déi maach mer sou grouss.
Huet hatt gesot.
Yeah.
Dat ass Oli, jo scheiss. Ech Oli, wéi bass och fläisseg um Moto bauen? Mee ech hunn déi Mauer dertëschent an ech kommen net eriwwer.
Ech hoffen du gëss all Méi Olivier. Hat do war ze krass mat der Fest gebackt si gell. An enger an enger online Party ass dat mega fatal gell. Fatal! Oh Mann, ech fanne kee Moto gell. Ech fanne kee Moto, dat ass net ze gleewen. Bei donkeler Map hei gesäis de Renage an der Distanz, mä dës Map elo gesäis de esou wäit. Ja, definitiv. Oli, wéi ass bei dir elo grad de Moto explodéiert?
Hintinn.
Oh nee! Mëlls du de Geck? Jo d'Falz awer voll am Gras verstoppt. Oh what the fuck ey, wéi wëlls de déi gesinn? Tom dat do war schlecht. Jo kanns mech wéinstens ophiewen an ophänke goen nee? Wéi war dat? Arschlach. Ech flüchten, ech flüchten. Du fënns mech ni méi rëm. Fënns mech ni méi rëm. Äh, dat ass ja wierklech schwéier fir dech hei rëmzefannen, gell?
Ech hoffe du bass am Motten amgaange, gell?
Am donkele Gras, wann ech dech net héieren hätt, hätt ech dech wierklech net erëmfonnt.
Oh, ech wiggelen natierlech net, gellech Idiot! Ech hunn eng Bluttspuer gesinn, bis an d'Hecken, mee no den Hecken hunn ech näischt méi gesinn.
Ah, wat sinn ech esou blöd! Natierlech ginn ech mol net wiggelen, gell? Gudd ofgaangen putain, ass et hatt mat Bläre gell, ech wees jo net, pass op hie stellt eng Faal direkt viru mech an d'Gras gell. Olivier, do wär een fan de Moment.
Lo schon rof.
Gesäis d'Hënn op de Symboler net? Ah nee, du bass da drop, pardon. Ah, lénks ënne, richtig, ja. Mä ech hat elo méint, well ech de Kobel um Mihaly gewise kritt hunn. Dee fläit fort.
Ah putain, vun der do Distanz hier packs du d'Sécher net méi.

Huet en dech fonnt, Oli?
Ja, déi schäiss Krähe, gell? Ech forschen se ëmmer nëmmen op, ech héieren awer ni, wann dir da. Mir bleiwen ëmmer bei, einfach beieneen.
Oh what?
Se hat och méi Chance wie Verstand, geil wat leeft.
Ja, da, da, da kënnt de Knall wat Musik ufänken, dat ass esou krass. Oh du blöde Wichser! Du dommt Arschlach, gell! Wie me. Maach mech fäerdeg, gell!
Du bass bei mir festgebagen, du probéiers dengen opzehiewen, ech kréien dech net op, ech kréien dech net. Hä? Ech huele meng Fal misse wäschhuele fir dass du.
Olivier, man lech Motor a flücht einfach. Wann hie mech lo op de Kro packt, da sinn ech souwisou dout.

Souvill Ass der war laanschech gelaf. Ja, ech hunn drop gehofft, dass de. Dat ass déi rout Jackett do, gell? Dat ass esou Ja. krass.
Schéin ëm d'Ecker lafen, schéi scharf, schéi scharf ëm d'Ecker lafen. Zur Fënschter eran, zur Fënschter eraus. Do, Oh. ëmkippen, genau. Weider, weider, riitaus. Do eran, lo riets ofbéien. Gutt sou, gutt sou. Pass op, pass op, schaarf Kéieren huelen. Du muss méi schaarf ëm d'Kéiere goen, soss ass hie vill méi séier wéi s du. Kuck, dat fannen ech blöd. Hien ass am Fong, dat ass esou déi éischt Kéier, wou hien opgehaange gëtt. Ech fannen et mega blöd, dass hien elo net d'Geleeënheet kritt, fir enker ze entkommen. Well du hues eng 5 Prozent de Chance awer. Boah gutt gespillt hei. Mir haten e puer gäil Momenter putain. Jo jo jo ech hunn ee mat de Falen wierklech déck gär gell an wann s de déi gutt lees da bass de. Sou ech man einfach lo d'Verabschiedung well hei ass de Menü nach zimmlech roueg. Ma ech géing soen mir hale lo op hei. Ech soen Äech Merci fir d'Nokucke vun der Partie. Wann et Äech gefall huet, kënnt Der roueg e Kommentar drënner setzen. Da kucke mer, dass mer d'nächst Woch e puer méi sinn, well mir hunn Leit, déi wou d'Spill hunn, a mir hunn Leit, déi wou et sech wëllen d'Spill kafen, awer et nach ëmmer net gemaach hu säit enger Woch. Keen, ech mengen hei keen. Nee, ma ech soen Äech Merci fir d'Nokucken. Déi aner zwee och, huelen ech un.
An da géing ech soen, Ciao! Bis déi nächste Kéier!
Allez, ciao!
Allez, ciao!